һәм дә бала чагыбызда бәлки үзебезне мөселман дип санаганбыздыр, без татар булгангадыр. Чөнки безнең ата-бабалар татар мөселман булган, шуңа күрә мин дә мөселман булам диеп шатланып, горурланып йөргәнебездер. Ләкин Аллаһ шөкер, бүгенге көндә Ислам дине ул безнең халкыбызның гореф-гадәте генә түгел, ә тирәнрәк мәгънәле булган дин ышану диеп уйлану вакытлары җиткәндер. Һәм шуңа күрә дә ген динебез татарның гына бер гореф-гадәте генә түгел, ә зуррак, тирәнрәк мәгънәле әйбер икәнлеген уйландырыр өчен берничә фикер тәкъдим итмәкче булам. Чөнки адәм баласының үзенчәлеге шундый, әгәр дә ул үзенә берәр әйбернең кирәклеген, шул әйбернең файдасын, үзенә тиясе файдасын аңлый, аңласа яки аңа кемдер аңлы рәвештә төшендерсә, ачыклап бирсә, Кешенең бу әйберне эшлисе теләге дә күбәя, аның бу әйбергә ирешергә этәргече дә була. Әле моны башкарганда, моңа ирешкәндә әле ниндидер шатлык та таба, рәхәтлек сизә. Әмма әгәр дә адәм баласы үзенә берәр әйбернең кирәген аңламаса, Аңа аны моны беркем дә аңлатмаса, әле моңа җитмәстән кемдер мәҗбүрләп, әйдә эшлә моны, аңламасаң да барыбер эшлә диеп моны мәҗбүр итсә, бернинди рәхәтлек калмый, киресенчә, әле үпкәләү, әле инде рәнҗү килә, барлыкка килә. Әлхәмдүлилләһ, бүгенге көндә Алла рәхмәте белән динебез, ислам дине, Әле безгә файда китерә, ул безгә кирәклеген аңларга, Аллага шөкер, вакыт җиткәндер дип уйлыйм. Шул фикерләрнең беренчесе ул шөкер, шөкер итү, рәхмәт әйтү белү. Әлхәмдүлилла, без бала чактан ук инде өйрәтелеп үстерелдек. Улым, кызым, берүк күчтәнәч яки бүләк бирсәләр, рәхмәт әйтә күр. Чөнки, чөнки ул бүләкнең кирәкме, кирәкме, кирәк түгеллегенә карамастан, әгәр дә бүләк бирелә икән, рәхмәт әйтү бу әдәп йөзеннән кирәк. Бу тәрбияңне күрсәтә. Шуңа күрә дә ген монда иң мөһим мәсьәлә нәрсәдә? ассызыклап әйтергә була. Э, бүләк бирелгәч, бүләк алган кеше рәхмәт әйтүе э, бүләк бирүчегә кирәк түгел ул рәхмәт. Ул аңа мохтаҗ түгел. Ул рәхмәттән башка да инде яхшы булып калды. Рәхмәт әйтү бүләк алучыга кирәк. Бүләк алучы үзенең тәрбияле, изгелекне, яхшылыкны э, кадерли белә торган кеше икәнлеген исбатлар өчен кирәк. Шуңа күрә бала чакта, берәр сабый бала бирелгән конфеткә, күчтәнәчкә рәхмәт әйтмәсә, аның ата-анасы турында уйлыйлар. И, тәрбияләмәде инде, өйрәтмәгәннәр, тәрбия җитми дип бу балага. Ә инде әгәр дә гомергә җиткән инде, берәр зур кеше дип әйтик инде күрсәтелгән изгелеккә яхшылыкка рәхмәт әйтә белмәсә бу кеше турында нәрсә уйларбыз без шуңа күрә дә шуңа күрә дә кешеләр арасында җәмгыятьтә менә шул яхшылыкка изгелеккә ярдәмгә рәхмәт әйтә белү бу гадәти эш дип санала бу кагыйдә дип санала язылмаган булса да кагыйдә алай булырга тиеш без үзебез Берәр кешедән изгелек күрсәк тә, рәхмәт әйтергә кирәк дип саныйбыз. Үзебез берәр кешегә яхшылык эшләсәк тә, үзебезне рәхмәт, безгә рәхмәт әйтелүне хаклы дип күрәбез, безгә тиешле дип күрәбез. Аллага шөкер, бу мәсьәлә буенча уйлам, уйлыйм инде, җәмгыятьтә, кешеләр арасында берни каршылык юк. Чөнки кеше белән кеше белән аралашканда, моны аңлатып биргәннән соң сорыйсың, бәлки алай түгелдер, Бәлки бүтәнчәдер, юк, юк, шулай, дөрес, рәхмәт әйтелергә тиеш, ди. Аллага шөкер, Аллага шөкер, без Аллаһ каршында шундый ук вазгыятьтә. Ләкин безнең вазгыятебез әле күпкә җитдирәк. Җитдирәк, чөнки, чөнки Аллаһ Тәгалә безгә вак-төяк, кирәк булмаган күчтәнәчләр, бүләкләр бирми. Ул безгә, киресенчә, бик кирәкле, бик файдалы. Безнең бөтен тормышыбыз бара торган, без шуның белән нәрсәгә дә ирешә торган бүләкләр биргән. Бик кирәкле. Гап-гади мисал, балага исем кушарга килгәч, кешеләргә аңлатасың. Менә бала бүләк. Менә карагыз, кайбер гаиләләрдә бала була алмый. авыру сәбәпле, башка сәбәпле бала балага ирешә алмыйлар, бала тудыра алмыйлар. Ә менә сезнең балагыз туды. Бүләк түгелме соң? Ие, бүләк, бик бик зур бүләк, бик кадерле бүләк. Инде шаярып сорап та куясың, бәлки нәрсәләр ошамыйдыр бу бүләктә, бәлки җитешсезлек бардыр. Юк, юк, бөтенесе булган, бөтенесе менә диеп куелган. Борны да минеке сыман, колагы да әнинеке сыман диеп шатланалар. Аллага шөкер, чөнки әле тугыз ай элек бала турында әле фикер дә юк ие, хыял да юк ие дигәндәй, ә монда менә бала туды. Шуңа күрә кешеләр аңлыйлар, үзләрен башка кешеләр белән чагыштырып, нәтиҗәгә киләләр, ие бу бүләк, зур бүләк, кадерле бүләк, көтеп алынган бүләк. Ә менә кайбер әйберләр буенча без инде уйларга да онытабыз аның бүләк икәнлеген. Мисал өчен, без инде тумашта, тумыштан ук шул кул-аяк белән туганга күрә, инде аның бүләк икәнлеген дә уйламыйбыз. Ләкин, әгәр дә без үзебезне менә шундый булган, менә шундый аяклы, куллы, сәләтле, ниндидер, э, нәтиҗәләргә ирешерлек кешеләр буларак үзебезне карасак һәм тумыштан ук, тумыштан ук, туганнан бирле аягы булмаган, кулы булмаган, башка авырулар белән туган кешеләрне карасак, үзебез белән чагыштырып, нәтиҗәгә килә алабыз. Карале, бу бит бөтенесе бүләк минем өчен. Фаразлап карасак, әгәр дә без туганчага ук, туганчы ук, бу инде фаразлау гына, чын баракта болай була алмый инде. Туганчы без Аллаһка, дөньяга килгәнче без Аллаһка ниндидер зур хезмәт күрсәттек. Белмим, айны элеп куярга, кояшны борып куярга күккә булыштык икән, мисал өчен. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә кул-аякларны эш хакы буларак биргән булса, Без әйтер идек, әйе, кул-аяк өчен рәхмәт әйтергә кирәк түгел, бу бит синең эшләп алынган әйберең. Ләкин без Аллаһ Тәгаләгә бернинди хезмәт, бернинди ярдәм күрсәтә алмыйбыз. Алмаячакбыз. Бездән килми ул. Аллаһ Тәгалә безнең ярдәмебезгә мохтаҗ түгел. Шуңа күрә дә менә шул кул-аяк, бөтен сәләтләребез, Аллаһ Тәгалә үзе, үзе Бездән сорамыйча, безнең белән киңәшләшмичә моны биргән. Бүләк түгелме соң бу? Аллаһ Тәгалә моны бирергә тиеш түгел иде, ләкин Аллаһ Тәгалә бирде. Бирде. Һәм дә Аллаһ Тәгалә бу э, безнең фикерләребез аша чыгып, э, бездән рәхмәт ишетергә хаклы. Әле ул безнең теге бер рәхмәт кенә түгел, ә рәхмәтебез күп булырга тиеш. Тиеш. Коръән аяты буенча Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләрен саный башласагыз, санап бетерә алмассыз. Чөнки безнең аны санап бетерергә мөмкинчелегебез дә булмаячак. Чөнки күп кенә нигъмәтләрнең әле чын барлыгын да без белмибез. Без аны уйламыйбыз да. Шуңа күрә дәген, шуңа күрә дәген. Аллаһ Тәгалә бүләк бирүче, Аллаһ Тәгалә нигъмәтләүче, нигъмәтләрне бирүче. И һәм менә шул мәсьәләдә без һәм Аллаһ Тәгалә. Менә шул арада рәхмәт әйтелү ул Аллаһка кирәк түгел. Ул безнең үзебезгә кирәк. Без үзебезне Аллаһ каршында кем итеп күрсәтәбез? Яхшылыкны, изелекне кадерли, белә алган кешеме? Яки, киресенчә, бернинди яхшылыкны да таный алмаган, кадерли алмаган ниндидер менә шундый зат буларакмы? Шуңа күрә дә гыйбадәтебезнең, Аллаһка табынуның бер этәргечләренең берсе менә шул Аллаһка рәхмәт әйтергә килүебез. Нәтиҗә итеп нәрсә әйтә алабыз? Без сүзебезнең башында китергән кагыйдәбезне, кешеләр арасында булган кагыйдәбезне үзебез һәм Алла арасындагы булган мөнәсәбәткә күчерсәк, нәрсә дип әйтә алабыз? Аллаһ Тәгалә бүләкләр бирүче, ул безгә нигъмәтләрне бирүче. Без кабул итүчеләр. Һәм менә бу арада, без һәм Аллаһ арасында, рәхмәт дигән сүз, рәхмәт дигән сүз, ул Аллаһка кирәк түгел, ул безнең үзебезгә кирәк. Безнең Аллаһка рәхмәт әйтүебез ул безнең өчен мөһим. Без менә шул рәхмәт аша үзебезнең тәрбияле, изгелекне кадерли белгән адәм баласы икәнлегебезне исбатлыйбыз Аллаһ каршында. Әмма әгәр дә без рәхмәт әйтергә теләмәсәк, мин Аллаһка бернәрсә тиеш түгел, ул миңа бернәрсә бирмәде дип без әйтсәк, дин буенча бу көфрана дип әйтелә, көфрана дип атала. Димәк, изгелекне кадерли белмәгән, изгелеккә, яхшылыкка рәхмәт әйтергә теләмәгән, димәк, кеше бу изгелекне, бу яхшылыкны танымый, шуңа күрә моны өчен рәхмәт әйтергә тиеш түгел дип саный үзен, Бу инде кирелек, бу инде тәкәбберлек дип саналачак. Шуңа күрә дә безнең гыйбадәтебезнең, безнең намаз укуыбызның, ураза тотуыбызның этәргечләренең берсе, аңлы рәвештә бу гамәлләрне эшләр өчен фикерләрнең берсе ул, бу гамәлләрне мин рәхмәт йөзеннән үтим диюе. Чөнки, чөнки без башка ысуллар белән, башкача Аллаһка рәхмәт җиткезә алмыйбыз.